Mawu ƒe ŋusẽ aɖi ɖi ɖe dziwò eye ŋusẽ kpakple Mawu ƒe ŋuti kɔkɔe ƒe zɔɖeɖe ave ame le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nu nu ka ke sɔ asiwò sã va yi? Ɖeɖekpɔkpɔe sɔ asiwòa, nukunue sɔ asiwòa, ŋusẽ sɔ asiwò sã, bubua ŋuti kɔkɔea, gbakple naɖe naɖe eye Amea ɖe xɔ nu ma le asiwò, enu yiwo katã wofi le asiwò la, nàgatrɔ akpɔ fia sia. Ŋusẽ agatrɔ gbɔ va nɔ fia sia, eye nuɖekpekpe yi ke tso aƒetoa gbɔ na wòa le fia sia, ye nye fia si yi ke enu bubua nàtrɔ kpɔ wo le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina ne míado gbe ɖa ɖe dzu. Fofo, Míede akpe na wò, míeyra wò ŋkɔ fi egbea, eye míele bia O Aƒetɔ be nàdɔ wò ŋusẽ ɖo ɖa, eye be nàdɔ ŋusẽa ƒe zɔɖeɖe. Wò nugbedodowo ƒe zɔɖeɖe le agbe sia gbe me fia sia le Yesu ƒe ŋkɔa me. Dɔyɔyɔ na ame sia ame, gbugbɔ ga ɖo te na ame sia ame, eye be wò nugbedodowo ƒe mevava na ame sia ame Mawu me ƒe asi ka me na agbe sia agbe fiasia. Le Yesu ƒe ŋkɔ sesea me ye míedo gbe ɖa le.
Nyemakpɔ ɖe asi mi be miana anyi o lo, ɖeko miatrɔ aɖe amen amlimatɔ katutu ƒe amen nam. Amen.
Esu asiwò eye wò tsã nàɖi ɖase le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Mawu neyra wò nàte ŋu anɔ anyi fiasia eye míeva nye le nu ƒom tso nukunuwo ŋuti.
Nukunu kakowo to Kristo míaƒe gadelaa dzi. Yesu ye nye ame yi va be yeatu ka mí, ye nye ame yi va be yeade ga wò.
Kɔkuti ɖe kpekpea woŋe le fiẽ si ya eye kɔsɔkɔsɔ ɖe sia ɖe woŋe dzo eye fiƒode sia fiƒodea woɖe ɖa le agbo me fiẽ si ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nu, nukunu, nu, ŋusẽ, ŋusẽ ƒe nukunuwo to Kristo, míaƒe gaɖela dzi dɔwɔwɔwo ta vɛ, dɔwɔwɔwo ta vɛ, dɔwɔwɔwo ta vɛ, kpukpui blaeve vɔ vɛ.
Ebe, mi Israel ŋutsuwo, miɖo to nya siawo.
Yesu Nazaretitɔ la, nutsu si nutsi Mawu na kpe ɖoɖo dzi mí le to nu dzɔtsuwo kple nukunuwo kple dzesiwo siwo Mawu wɔ to eyama dzi le mia tsitsina la me, abe alesi mia ŋutɔwo mienyae ene. Nyatsi etɔ̃ le teƒe ma, nukunuwo nu dzɔsuwo kpakple dzesiwo eyo Mawu wɔ to Yesu dzi alo to Yesu Kristo dzi, esi mia ŋutɔ mienyae, wò ŋutɔ nanyae to numetoto me fiasia.
Esia anye numetoto tɔwò eya anye enu yi ke asu asiwò eye wò ŋutɔ nànye gomekpɔla le eme le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Kpukpui blatɔ̃ vɔ asiekelia ebe nugbedodo la mia tɔe, elabena mia tɔe, elabena tɔnye nye nugbedodo la, elabena nugbedodo la tɔnye ye.
Mawu ƒe nugbedodo yiwo katã wòna bena ɖe nugbedodoa nesu asiwò bena Mawu ƒe nukunu ƒe nusia neɖe zɔ ye wòawɔ dɔ le agbo mea? Nugbedodoa tɔwò ye eye aɖe zɔ le agbo me.
Ebe elabena mia kple mia viwo kple ame siwo katã le adzɔge kple ame geɖe ale si nu mia Mawu la ayɔ vɛ la tɔe nye nugbedodo la, Ele gblɔ be tɔwòe ebe wò ewò tututu nànye Mawu ƒe nukunua ƒe gomekpɔla, ebe viwò akpɔ gome le eme.
Ɖekakpuiwo, ɖetugbuiwo akpɔ gome le Mawu ƒe nukunu ƒe nusia me. Eye ame geɖe ale si nu le adzɔge, ame yiwo le adzɔge le afii ke dzodoƒe manyakakae ale va me le tututututu le míaƒe dukɔa ƒe teƒeɖekpekpe eye le Afrika ƒe dua ƒe teƒeɖekpekpe le Afrika godo gbakple ame yiwo katã le adzɔge.
Meka ale ke wosɔ gbɔ o loo, ale ke wosɔ gbɔ le teƒe sia teƒe, le teƒe sia teƒe. Mawu, míaƒe Aƒetɔa, ame geɖe ale si nu wòayɔa nukunu watɔ ye wònye. Mawunya yi ke le míaƒe ŋkɔa, ele dzaa ɖe ko. Míalé ŋku ɖe nya dzi. nukunu ŋuti ale gbegbe bena wò ŋutɔ nàte ŋu agblɔe bena ŋusẽ ƒe nukunu yi ke la va agbewò me. Ŋɔŋlɔ dzesi gbãtɔa ye nye nublanuikpɔkpɔ ƒe zɔɖeɖe yi ke wodzi ɖe edzi le teƒe sia teƒe le teƒe ya kpakple teƒe bubu sia teƒe bubu, eye evelia ye nye eye zɔɖeɖe manyagblɔ le mía dome. Yesu ye nye eya ma ke etsɔe va yi egbe sɔe ɖe mavɔmavɔ me. Mawu ƒe ezɔɖeɖe manyagblɔ eye sɔ yi edzia ye nye dzimetɔtrɔ yi ke agatrɔ. Etrɔ yi yi ɖe teƒe yi ke wòyi tsã Eye zi ɖeka yi ke wòtrɔ va ɖo teƒe ma, Fofo la exɔe. Fofo la axɔ wò tsã fiẽ sia. Teƒe sia teƒe yi ke nèdzo yi, enu sia nu yi ke nèwɔ, enu gbegblẽ yiwo katã nèva wɔ le teƒe ma, ne nètrɔ gbɔ va fiẽ sia, eye nètrɔ gbɔ va Aƒetɔa la xɔ wò, eye ŋɔŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa, ye nye be a e e vevesese ɖekpekpe mekafi ke wòtso o. Mi mekpɔ nu ya leke tɔgbe kpɔ o. Míaƒe ƒometɔ nu ya leke medzɔ ɖe wo dzi kpɔ o. Le fia sia, a e e e dɔléle ƒomevi ɖekpekpea wa ɖe ɖa le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ŋɔŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa ye nye bena ŋkɔ dɔyɔyɔ yi ke woɖo kpe dzi dɔyɔyɔ yi ke mate ŋu axlẽ o ƒe kpeɖodzinu yi kple ame yi ke le afi ma wò dɔyɔyɔa wo la ɖo kpe dzi na wò eye wò yi ke le aƒea me wò dɔyɔyɔ woɖo kpe dzi na wò eye ɖo ŋku edzi enɔwò ya esrɔ̃wò ya esrɔ̃ŋutsu ya eviwò ya le fiasi ya aƒetɔa aɖo kpe dɔyɔyɔ yi ke mi mate ŋu axlẽ o eye ŋɔŋlɔ dzesi yi ke kplɔe ɖoa yenye bena nukɔ anyidzela yi ke tsi akonko eye ame aɖeke meɖe mɔ nɛ bena nekoko ame o le fiasi ya aƒetɔa aɖe game sia me eye ŋɔŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa yenye bena ŋkɔ adzigbodɔ ame lé atsi adzigbodɔ amea elé adzigbodɔ yeƒe agbea etrɔ zu afɔku na ame kpɔtɔeawo eye adzigbogbogbɔ le eme elé ne ƒuna gbe ɖe dzo me alo tɔ me Le fiẽ sia, Yesu aɖe ga wò, Yesu aɖe ga wò blibo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye ŋɔŋlɔ dzesi yi ke awɔe nua ye nye nu vɔ̃ wɔla yi ke se veve eye wokpɔ ɖeɖe. Menye be na ɖe ese veve koe o loo, vɔa la, enui wòwɔa evɛ eye eɖe kuku le eta eye wòva Aƒetɔa gbɔ eye wògblɔ be, Aƒetɔ, míwɔ nu gbegblẽ, míewɔ nu yi medze be míawɔ o. eye yeƒe metsɔnuawo va ge ɖe míaƒe agbe me. Nuvɔ̃wɔla yi ke bia kuku ɖeɖe eye woɖee, eye Aƒetɔa le ŋɔŋlɔdzesi gɔme xlẽ na mi va yi vɔa, nèle teƒe aɖe le afi ma eye wò nukunu asu asiwò. Mina ne míalé ŋku ɖe wo ŋuti ɖeka ɖeka ɖeka. Ŋɔŋlɔdzesi gbãtɔ ye nye Mawu ƒe ŋusẽ ƒe zɔɖeɖe Nublanuikpɔkpɔ tɔe le go vovovowo me. Nutsua eva ele bia nublanuikpɔkpɔ. Marko ƒe agbalẽ ta amewo kpukpui blane vɔ adelia eye wova Yeriko. Eye esi wodo go tso Yeriko kple yeƒe nusrɔ̃lawo kple ameha gã la, Bartimeo, si me wò vi si nye nubiala ŋkuagbãtɔ la bɔbɔ nɔ anyi ɖe mɔto, eye egblɔ na mí le kpukpui bla nevɔ adrelia me, eye esi wose bena Yesu Nazaretitɔ lae la, ede asi ɣlidodo me le gbɔgblɔm bena, Yesu, Dawid vi la kpɔ nye nublanui, eye Yesu kpɔ nublanui nɛ, eye wò tsã le fiasi ya, Yesu akpɔ nublanui na wò. Yesu lɔ nyawo gbɔ, eye Yesu medzi bena ɖe agbe wòa nekpɔtɔ nɔ nenema o, eye nàkpɔtɔ anɔ nukugbagbã me o, eye wò ŋutɔ nàkpɔe to yeƒe nublanuikpɔkpɔ me, menye be to dzename yewo lo, aʋu wò nuku gbagbã mawo to yeƒe nublanuikpɔkpɔ me, kpukpui blaene vɔ enyilia me, eye ame geɖewo blu ɖe ta bena wòazi ɖoɖoe, ke egado ɣli geɖe wu tsãtɔ bena, David, ebena ɖe mele ele su asi nye fiasi ya nele teƒe ma o oh, enu yi dim nelea mele kpɔm le fiasi ya enu yi dim nelea ele su asi nye fiasi ya le yesu ƒe ŋkɔ me eye amewo di be ne zi ɖoɖui amewo di be ne mia nu eye wozi be woazi da ɖe egbatrɔ do ɣli sesẽ ɖe eye egakpɔtɔ le nyati ma ɖeka gblɔm ebe enu yi kpɔm mele ye nye nublanuikpɔkpɔ ewuwo dawid vi lae kpɔ nye nublanui ebe Dawid vi lae kpɔ nye nublanui, nublanuikpɔkpɔ va na nukuagbãtɔwo egbea. Mawu ƒe ŋusẽ ƒe zɔɖeɖe na nukuagbãtɔwo egbea, eye adi ɖe edzi, adi ɖe edzi le teƒe geɖegeɖewo, le teƒe ya yi ke mi le kpɔ dzidomeƒomɔnyakakalea, akpɔ nublanui na wò. eye wò nukuwo aʋu eye ewɔ yi ke le aƒea me ewɔ yi ke le ʋua me ewɔ yi ke le kɔa dzi o nukunu ƒe dzidzi ɖe dzi nukunu ƒe zɔɖeɖe nublanuikpɔkpɔ ƒe zɔɖeɖe yi ke ʋu na nuku na nuku agbãtɔwo ava me fia si ya eye egblɔ na mi le kpukpui blane vɔ ene asi ekelia me tete yesu tɔ ɖe tsitri gblɔ bena miyɔe ɖaa eye esi woyɔ ŋkuagbãtɔ la aƒetɔa le yɔwò aƒetɔa le yɔwò le fia sia ebe va o enukpɔkpɔa eme la kɔ na wò eye mete le kpɔ nu le kpuiƒo Mete ŋu le kpɔ nu le dzidziƒo. Yesu le yɔ le fiasi ya. Yeƒe nublanuikpɔkpɔ ƒe zɔɖeɖe awɔe bena ɖe enukpɔkpɔa atrɔ gbɔva na wò le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ese ye le ŋku dzi na wò alo katarat ya alo glikoma ya efi nukpɔkpɔ le asiwò. Ɖomahi afɔku ye ye na ɖe koe mava ƒo ŋkuvi na wò koa ye koe nu nu ma exɔ nukpɔkpɔ le asiwò. nukpɔkpɔ ma yi ke wofi le asiwò la, nàgatrɔ akpɔ nu ke le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye eyɔ nuku agbatoa, eye ebe na wò dzi nadze eme. Tsitre, ele yɔwò, ele yɔm, ke esi, ke esi Woɖe yeƒe awu ƒu gbe la, eɖe yeƒe awu ƒu gbe, etso hiã va Yesu gbɔ le kpukpui blatɔ̃ vɔ ɖekɛlia me, eye Yesu xɔe dzi gblɔ nɛ bena, Nu ka dim nèle be mawɔ na wòa? Enye nyabiase ke le va na wò egbe. Nu ka tutu dzim nèle o? Nu ka ta nèlé se radioa ɖo? Nu ka ta nèle etsɔtsikpea me fifi la o? Mawu ƒe ŋusẽ ƒe zɔɖeɖe ka dim nèle o? Ne le gblɔe nɛa, fiasia awɔe na wò. Mebe ele wɔ ge na wò. Eye egblɔ be, Nu ka dim nèle be mawɔ na wòa? Eye ŋkuagbãtɔ la gblɔ nɛ bena, Rabuni, bena makpɔ nu. Esi wogblɔ nɛ le kpukpui blatɔ vɔ velia me, eye Yesu gblɔ nɛ bena, Heyi, wò xɔse la ɖe wò. Eye enumake la wòkpɔ nu eye wodze eyome le mɔ la dzi. Ekpɔ nu, wotsã nele xɔ nukpekpe. Enukugbagbã le dzo le agbo me egbe. Glikoma edzo eye numɔ yiwo katã xe mɔ nɔ yewo mele kpɔ nu wa woɖe ɖa le nukuwa dzi eye nukuwa akpɔ nutseketseke le Yesu ƒe ŋkɔ me eye edze Yesu yome le mɔ la dzi. Azɔ meva ŋɔŋlɔ dzesi yi ke kplɔe ɖoa yenye be Mawu ƒe ezɔɖeɖe, Mawu ƒe zɔɖeɖe kpatakpata yi ke mate ŋu asusi o. Moyanu, moyanu, enu yi ke nye mate ŋu awɔe wòazu wɔwɔ le agbo me, eye atrɔ nu sia nu keŋkeŋ, eye maganɔ abe ale yi nele tsã ene o. Mina míakpɔ Marko ta vɛ, Marko ta vɛ. Mina míakpɔ kpukpui tɔ̃lia, eye ame ene tsɔ lãmetsutsutɔ aɖe gbɔna va egbɔ. Amea edze dɔ ale gbegbe, eye mate ŋu aza beki tsã o lo, ye Wokɔkɔe le aba dzi, eye ame sia ame, ame ame ene, le kɔna kɔna dzi ne aba ye wokɔkɔe. Eye o, nenye be ɖewo gakɔkɔ o sɔ va afi ya fiasi ya, nèle kɔa dzi, ye wò ya màte ŋu azɔ azɔli. Mawu ƒe ŋusẽ ava dziwò le teƒe ma, eye wò ŋutɔ nàtsi tre nazɔ azɔli le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina ne míakpɔ kpukpui nelia. Le kpukpui nelia, eye esi womate ŋu teva egbɔ le ameha la ŋuti o la,
gɔ̃ hã nenye be nègale kaka megbe dome ɖaa, ye wò ya màte ŋu azɔ va ŋgɔ o. Le mawunya ya ƒe nuwuwu, esime Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ aɖe zɔ le agbo me anatsi tre la, mebe ɖe wò ŋutɔ nàtsi tre le ɖokuiwò si eye nàzɔ kaka tso kɔa dzi, nàzɔ kaka so ŋugbedome afi ma azɔ va ŋkɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mele kpɔ gba kple nye gbɔgbɔ me ƒe nuku. Mekpɔ wò ŋutɔ le zɔ. Mebe mele kpɔ wò ŋutɔ le xɔ nukunua, eye nàgblɔ be, wobe wova yi Kohoa, ye wokɔkɔe to xɔa tame, eye esime woŋue, woŋue vɔ la, woɖiɖi aba si dzi lãmetututɔ la mlɔ la ɖe anyi le kpukpui atɔ̃lia me. Eye esi Yesu kpɔ woƒe xɔse la, eye esi Yesu kpɔ woƒe xɔse la, leke yewo kpɔna ame ɖe ƒe xɔse o? Ɛ, eh, nàte ŋu agblɔe. Ne be ame ɖe etsi nublanui me eye ele nuxaxa me, nàte ŋu akpɔ nuxaxa le yeƒe ŋkume, nàte ŋu akpɔ vevesese le yeƒe ŋkume. Nèkpɔa? Nenye be Ese be Yesu le teƒe ya eye Yesu dza wɔ nukunu ɖe. Mikpɔa, ele ako nu, enu koko ava, ele afɔ yeƒe mo yi dzi eye nakpɔ nu kɔ, dzidzɔ ɖe age ɖe me, ema nye xɔse. Mikpɔa, mekpɔkpɔ ɖe gena ɖe yeƒe dzi me eye dzidzi ɖe gena ɖe eme eye ye ŋutɔ le nyae be nanu kɔ. Kafi ne woagblɔ amen mamlɛtɔa la bena Yesu ado yeƒe asi ɖa eye yealii. Mele kpɔ xɔse ma le mewò la. Mikpɔ xɔsea ma. Xɔsea ye ma la. Xɔsea le nyɔnu ma me. Xɔsea le mewò. Xɔsea le ŋutsu ma me. Eye xɔsea ye ma le teƒe ma. Nukunua ade gbɔ fiasia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Esi Yesu kpɔ woƒe xɔse la, mikpɔa? Ekpɔ, eye esi Yesu kpɔ eƒe xɔse la, egblɔ na lãmetsutsutɔ la bena, Vinye, wotsɔ wò nu vɔ̃ ke wò. Fia si ya Yesu atsɔ nu vɔ̃wo ke wò. Fia si ya Yesu aɖe fɔbubu ɖe sia ɖe ɖa aɖe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina míakpɔ kpukpui asiekelia. Le kpukpui asiekelia me, aƒetɔa dza yɔ dɔe abe aleke aƒetɔa dza yɔ dɔ wò tsã. Eɖanye, eɖanye ame sia ame Ebe Yesu, ke ebe kae bɔbɔ wu be woagblɔ na lãmetututɔ la bena wo, wò, wotsɔ wò nu vɔ̃wo ke wò loo alo woagblɔ nɛ bena tsi tre, nàtsyɔ wò aba eye nàzɔ azɔli mahã. Ke ne mianyae bena ŋusẽ le Amegbetɔvi la si be wòatsɔ nu vɔ̃wo ake le anyigba dzi, egblɔ na lãmetututɔ la bena, Mikpɔ kpukpui wuiɖekɛlia, kpukpui wuiɖekɛlia. Egblɔ nɛ bena, Mele egblɔm na wò, Yesu mehiã bena ɖe wòava ka asi ŋutiwò o lo, mehiã be wòava ʋuʋu wò o lo, mehiã yeƒe nya ti koe la. Mise egɔmea? Yeƒe Mawu ƒe nyae, enya ye Mawu tsɔ wɔ xexea godoo. Egblɔ bena ɖe ebe kekeli nedo eye kekeli do. Egblɔ bena ɖe ebe nuya nedo eye nua do. Ebena ɖe dɔyɔyɔ neva eye dɔyɔyɔ la va mele teƒe sia teƒe. Eye zi ɖeka zi ɖeka Mawu ƒe nya ne woɖe gbe fɛ̃ la, dɔyɔyɔ le nye nuɖusi me. ava eme na wò. Dɔyɔyɔ le radioa dzi ava eme na wò. Dɔyɔyɔ le kɔa dzi, dɔyɔyɔ le tsɔtsikpea me, eye teƒe sia teƒe wò ŋutɔ nàkpɔe bena dzidzɔ, aseyetsotso kpakple nukunu ƒe xɔxɔ ava eme le teƒe sia teƒe fiafia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebe mele gblɔm na wò. Mele gblɔm na wò bena tsitre, tsɔ wò aba ne nàyi aƒewò me. Mikpɔ kpukpui velia. Tete wò tsitre. Tete wò tsitre. Eye enumake esi wòtsɔ yeƒe aba la, edo go le wo katã ƒe ŋkume. Nenem bena kuvia ɖo wo katã. Kufia aɖo wò ƒometɔwo esime nàtsi tre ato azɔlizɔzɔ le aƒea me. Ame yiwo dze si o eye wokpɔ tɔtrɔ ŋusẽtɔ kpakple nukunu gãtɔ yi ke ge ɖe agbo mea, kufia aɖo wo katã eye woakafu Mawu agblɔ bena, Miekpɔ ale nu sia tɔgbe kpɔ o le agbo mea. Mimekpɔ ale nu sia tɔgbe kpɔ o. Le viwò ƒe agbe me le axawo dzi le teƒe ma, mimekpɔ ale nukunu sia tɔgbe kpɔ o. Nenema tutututu yio dza va me fiasi ya. Mebe ɖe nenema wòava me na wò, na wò ƒomea, na ame sia ame yi ke tsa kagba kple mí, ame sia ame le xexea ƒe go ɖe kpekpe dzi le teƒe sia teƒe nenema tutue wòava me. Ebe nukunu moyatɔ. nukunu moyatɔ enumake, eye ŋɔŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa yenye be enye ŋɔŋlɔ dzesi ema yenye dzimetɔtrɔ dzimetɔtrɔ yi ke esu amea si amea eye ŋutinya yenye bena ɖe ame yi edzo eyi edu dzidzi ɖe me ŋutsuvi ya edzo eyi ɖe edu dzidzi ɖe me eye eva yi zã nuɔ yakatɔe vɔa egblɔ bena ɖe o oh, nu ka ta mele teƒe ya ɖo nu ka ŋuti mele teƒe ya ɖo matrɔ gbɔ va mawu nye gbɔ wò tsã netrɔ gbɔna mawu wò gbɔ Nètrɔ gbɔna ɖelawo gbɔ, nètrɔ gbɔna katula gbɔ. Nukunu, nukunu enye bena kɔ ebe ame yi ke trɔ gbɔ va ƒe dzimetɔtrɔ yewo xɔe. Mikpɔa ebe eye esi wòva yi eva yi gblẽ nua ŋuti eye dɔwuame sesẽ ɖe ege ɖe edu ma me eye ege ɖe hiã me le kpukpui wuiadrelia, Lukata wuiatɔ̃ kpukpui wuiadrelia eye esi wòyi ɖe eɖokui me, ke esi wòyi ɖe eɖokui me la, egblɔ bena, Fofonye ƒe me la, ebe o, oh, nu vɔ̃, woate ŋu atsɔ nu vɔ̃ nyewo ke me, mate ŋu akpɔ vovoe, mate ŋu axɔ gbugbɔ gadzie, mate ŋu axɔ xɔxɔƒle ɖeɖekpɔkpɔ tso Aƒetɔa gbɔe. Nu ka ta mele teƒe ya ɖo? Egblɔ bena ɖe, egblɔ na be fofonye ƒe me agbatedɔwɔla nenie kpɔ abolo sɔgbɔ Ke nye la mele tsɔtsrɔ̃m le dɔwuame ta. Le kpukpuiɣi adrɔ̃lia mea, egblɔ be, Ma, ebena ɖe matsi tre, kpukpuiɣi enyilia me, ebe matsi tre, matsi tre, eye mayi Fofonye gbɔ, eye magblɔ nɛ bena, Fofo, mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo nu kple ŋutiwò. Le kpukpuiɣi asiekelia me, nyemegadze be nàyɔm be viwò o. wɔm abe wo dɔlawo dometɔ ɖeka ene eye le kpukpui bla velia me eye wòtsi tre eye wòtsi tre etso nyame be matsi tre eye esɔ afɔ ɖeɖe akpe ɖe ŋuti eye wòtsi tre eye wòtsi tre. Susua le tame nɛ ebe ele nam be matsi tre, ebe matsi tre, eye susu ma yi ke le tame na wò la ɖe afɔ akpe ɖe eŋuti. Nenye be afɔɖeɖe akpe ɖe susu yi ke le tame na wòa ŋutia, nukunu ava eme le agbewòme. Nenye be nyametsotsoa, nyametsotsoa ekplɔ dzidzi ke le mewɔ aɖoa ɖeɖekpɔkpɔ gbugbɔ gaɖo te ava me le agbo me eya nye gaƒoƒo yi ke me ye dziƒo ƒe mawua atsɔe ke o eyi ma me tututue kristo yi ke ku le tao le kalvari ƒe atisoga ŋutia aɖe wɔ luʋɔ etsi tre eye wòyi ɖe fofoa gbɔ ke esi wòle mɔ dzi ʋĩi gbɔna la fofoa kpɔe fofoa kpɔ o mawu kpɔ o la ekpɔ o enya ale le le avi fam enya nukaka yi ke le dziwò me enya ale yi ke dziwò le enya nukaka yi ke le agbo me eye esi wòye ya nèzɔ gbɔ va, nèzɔ eye nègblɔ bena ɖe agbakpekpe ya ye le asinye, kuxi ya ye le dzinye, fɔbubu ya ye le dzinye, fukpekpe ya ye le va dzinye le ye nu vɔ̃wo ta. Ebe enu yiwo katã ŋuti nèle bu, nèle esusu le ɖe, ebe ɖe mesɔ tsɔtsɔke sɔ da ɖe na wò, mebe ɖeɖekpɔkpɔ le nɔ te kpɔ wò. eye fofoa kpɔ nublanui nɛ eye wòƒu du va kpla asi kɔ nɛ eye wò eƒe dɔme trɔ ɖe enu eye wòƒu du ɖadze yeƒe kɔ dzi eye wòɖuɖɔ nu nɛ ke ɖevi la gblɔ nɛ bena fofo mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo nu kple ŋutiwò eye nyemegadze be nàyɔm be viwò o le kpukui blaeve velia me ke fofoa gblɔ na yeƒe dɔlawo bena Miyi ɖatsɔ awu nyuitɔ vɛ, be miado nɛ, eye mide asige asi nɛ kple atokotawo ɖe yeƒe afɔwo le kpukpui blaevevɔtɔ̃lia me, eye milé nyivi dami la vɛ, miwui, eye mina míaɖu nu, eye míakpɔ dzidzɔ. Dziƒo le kpɔ dzidzɔ le tawò le fiasia Etsi ƒo gli gba kple dzidzɔ. Nu ka nu tsi o? Elabena amea etrɔ gbɔ va eye aƒetɔa xɔe eye wòtrɔ dzi me eye ebe ebe elabena vinye ŋutsuvi sia ku eye wogagbɔ agbe. Neku ti nu vɔ̃ me sa eye woakafu aƒetɔa elabena le le agbe le Kristo me, le kpɔ agbe le Kristo me le fiasia le Yesu ƒe ŋkɔ me. ebe ɖekakpui nya ebu tsã eye eyi ɖe edu didi ɖe me eye wotɔ dzidzɔkpɔkpɔ ema enye nukunu lo ne be netrɔ dzi me eye netrɔ gbɔ va aƒetɔa gbɔ ɖe aƒetɔa axɔ wò eye ŋɔŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa yenye be nukɔ nu enuxaxa enuxaxa enuxaxa mina miakpɔ marko marko ta amandre Wobe nu nyɔnu aɖe yeƒe ɖetugbui gbɔgbɔ makɔmakɔ ɖe le eme marko tama adre kpukpui blavevɔ atɔ̃lia elabena nyɔnu aɖe si gbɔgbɔ makɔmakɔ le via nyɔnuvi me la se enukɔ eye wòva dze klo ɖe yeƒe afɔ nu ke nyɔnu la nye helatɔ ebe meva yesu gbɔ ame ke ate ŋu aɖe gam Ame ke ate ŋu ato kam, ame ke ate ŋu aɖe xaxa ɖe kpekpe. Eɖanye xaxa eka ye wònyo, ƒomemetɔ ya, ebe ne meva ɖo Yesu gbɔ ya koa, makpɔ gaɖeɖe, eye nye ɖetugbivia tsã akpɔ gaɖeɖe. Fiasi ya, gaɖeɖe asu asiwò. Ɖetugbiviwoa, akpɔ gaɖeɖe, eye wò ɖekakpuivia akpɔ gaɖeɖe. Mina míakpɔ kpukpui blaeve-vɔ adelia, ke nyɔnu la nye Helatɔ si wodzi le Sirofoenike, eye woɖe kuku nɛ bena wòanya gbɔgbɔ vɔ̃ la ado goe tso via nyɔnuvi la me. Kpukpui blaeve-vɔ adrelia, le kpukpui blaeve-vɔ adrelia me, eye wogblɔ nɛ bena, na ɖeviwo naɖi ƒo gbɔ Na ɖeviwo naɖi gbogbɔ ame yiwo kpɔ ɖeɖe, ame yiwo nye Mawu vi. Aƒetɔa le gblɔ bena ɖe ele be edzɔ ebe nu yi ke le teƒe tutututu, enu yi ke nye aƒetɔa le dzi o, ele dzi o. Gɔ̃ hã ne wòava kasi ame bubuwo ɖe, ewɔ yi ke trɔ dzime, ewɔ nye Mawu vi ɖe, ewɔ nye Mawu ƒe dzesia ƒe kplugbã ewo agbo me wòɖo la va me be egbeɖe ewo nye ame gbãtɔ ewoe aƒetɔ ayɔ dɔ na gbã eye emegbe fifia nyɔnua egblɔ bena ebe egblɔ na nyɔnua be medze be woatsɔ ɖeviwo ƒe abolo aƒu gbe na avuviwo o kpukpui blavevɔ enyilia kpukpui blavevɔ enyilia ke eya xɔ edzi eya xɔ edzi gblɔ ne be ebe yoo ebe nyemeva be maxe mɔ na ɖeviwo o ɖe ame yiwo ɖo la xɔ woa tɔ gbã woawo ɖo la xɔ woa tɔ gbã vɔa aƒetɔ ne woxɔ wo tɔ vɔ aɖe avuviwo yi ke le akplɔa gɔme aɖe woawo tsã aɖe woɖuna wuwlitɔ yi ke gena dze akplɔa gɔme nye ame sɔgbe ɖeviwoa wone ɖui gbã gbɔe mawuviwo wone ɖui gbã gbɔe israelviwo wone ɖui gbã gbɔe vɔ ya nye ya nyemayi aƒeme asi gbalo o elabena menyae be na ɖetugbivinya akpɔ gaɖeɖe. Kpukpui blaeve vɔ asiekelia, eye wògblɔ nɛ bena, le nya sia ŋuti la, heyi, gbɔgbɔ vɔ la do go tso viwò nyɔnuvi la me. Fi ka nèle o? Gbɔgbɔ vɔ la do go tso viwò ŋutsuvia me. Gbɔgbɔ vɔ la do go tso susuwò me. Gbɔgbɔ va do go tso ŋutilãwo me. Gbɔgbɔ vɔ kpakple yeƒe nu vɔ̃ɖi wɔwɔ me katã wodo go le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina míakpɔ kpukpui blatɔ̃ le kpukpui blatɔ̃lia me. Eye esi wòdzo va eƒe me la, ekpɔ ɖevi la mlɔ aba dzi eye gbɔgbɔ vɔ la do go. Ekpɔ be gbɔgbɔ vɔ la do go Sika mea le hã, gbɔgbɔ vɔ̃a gale gbɔ oa? Mebe gbɔgbɔ vɔ̃a gale gbɔ le afi ma. Gbɔgbɔ vɔ̃ ma do go. Mebe gbɔgbɔ vɔ̃ ma do go. Mebe dɔléle ma ɖo la do go. Eye eye ɖevi la mlɔ aba dzi. Gbɔɖe me va na wò luʋɔ. Wò dzi adze eme azɔe. Susuwo adze akɔ anyi azɔ la, elabena gaɖeɖe blibo katutu na ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ŋɔŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa, yenye Dɔyɔyɔ gbogbo yiwo mi mate ŋu axlẽ o ye woɖo kpe edzi. Mikpɔa? Dɔyɔyɔ ɖe. Aƒetɔa ɖo kpe edzi. Aƒetɔa le ɖo kpe edzi be nukugbagbã ma eʋu. Aƒetɔa le ɖo kpe edzi be to yiwo kua eʋu. Aƒetɔa le ɖo kpe edzi be aɖemaƒonuwo wole ƒo nu ƒo ele ɖo kpe edzi. Aƒetɔa le ɖo kpe edzi bena kplibɔkplibɔtɔwo wole tsitre ye wole zɔazɔli. Nukunuawo woɖo kpe edzi eye wosɔ gbɔ mi mate ŋu axlẽ o. Mi mate ŋu axlẽ wo, wosɔ gbɔ. Mateo ta wuiɖeke, Mateo ta wuiɖeke kpukpu tɔ̃lia, eye wogblɔ nɛ bena, Alo wòe nye ame si gbɔna loo, alo ame bubu aɖe míakpɔ mɔ na mahã. Kpukpui nelia, eye Yesu ɖo enu gblɔ na wo bena, Miyi ɖato nu si miese la kple nu si miekpɔ la na Yohanes. Nu ku nɔ nele se nu eye nele kpɔ nu. Fiãsi ya na se nu. Me be fiãsi ya ɖe le le nu kpɔ ge. Wobe dɔyɔyɔ yi ke woɖo kpe dzi ye wo sɔgbɔ woba te ma nya xlẽ o. Kpukpui atɔ̃lia, kpukpui atɔ̃lia, nukunɔwo le nu kpɔm eye woɖo kpe dzie, woɖo kpe dzie to kunɔwo tokunɔwo tekunɔwo le azɔli zɔm anyitilɔwo ŋuti le kɔkɔm eye tokunɔwo le nu sem ame kukuwo le tsitre tim woɖo kpe dzi eye wole nyanyuie la gblɔm fia ame dahewo woɖo kpe dzi nukunu yi nukunu manyaxle nukunu manyaxle gaɖeɖe manyaxle dɔyɔyɔ manyaxle eye aƒetɔa le ɖo kpewo katã dzi le míaƒe agbo me le teƒe ya le aƒea me le yesu ƒe ŋkɔ me ŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa? Anyidzela ti akogo yi ke woɖe ga. Mikpɔ anyidzelawo ɖi le ŋkeke mawo me ɖi. Woti akogo eye womele kpɔ mɔ, womeɖe mɔ na wo bena woage ɖe ameha dome o. Elabena woƒe dɔlélea enye dɔ yi ke wobana na ame bɔbɔe ɖe. eye ne wova va amewo dome la, ava woava be na ame bubuwo, ne be gɔ̃ hã edɔ ba me le ŋutiwò, eye nète ŋu benɛ woate ŋu aba dɔa le ame ŋuti bɔbɔe ɖe, eye ele na wò bena nu kɔ edɔa ŋutia, wò ɖeka nèvae tsi xɔ me, eye ame aɖeke mate ŋu aka ŋutiwò o le fiãsi ya, nèxɔ gaɖeɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina míakpɔe le Mateo ƒe agbalẽ ta ame enyi kpukpui velia Wobe anyidzela aɖe va eye kpɔ ɖa anyidzela aɖe va dze klo ne gblɔ nɛ bena aƒetɔ ne elɔ̃ ko la ate ŋu ana ŋutinye nakɔ. Nu ka gblɔm nèle tso nu si ma ŋuti o? Anyidzela ma nu ɖeka pɛ Kristo ɖeka pɛ ekpɔ Kristo be yenye aƒetɔ ebɔbɔ yeƒe luʋɔ yeƒe gbɔgbɔ, yeƒe agbe na Yesu. Ele gblɔ bena ɖe, ebe ɖe, ebe ɖe, ebe mebɔbɔ ɖokuinye na Aƒetɔ Yesu. Eye azɔ Yesu mele ɖe gbefa bena ɖe, ewò koe anye Aƒetɔ nye, ewò koe akplɔ agbe nye, ewò koe nye agbe nye ƒe Aƒetɔ. Eye egblɔ bena nukɔ Yesu, eyi nenye Aƒetɔ ta, eye mesɔ ɖokuinye abe subɔvi Abe kluvi na wò enea ɖe, Yesu ate ŋu akɔ nu tsi nye. Yesu akɔ nu tsi o. Ebe Yesu ate ŋu ayɔ dɔ nam. Yesu ate ŋu ayɔ dɔ na wò. Ebe Yesu, ne elɔ̃ la, ate ŋu ana nu tsi nye nakɔ le kpukpui tɔ̃lia me. Tete Yesu ɖo, Yesu do abɔ ɖa eye wòde asi enu gblɔ nɛ bena, o nukunu ƒe asi ka me nukunu ƒe asi to ame dɔyɔyɔ ƒe asi to ame yesu ka asi ŋuti la yesu ka asi ŋuti o kɔnu tsi o akɔ fiasi yaya ɖe eya la nye amlima amlima nukunu ƒe asi to ame elabena ne yɔe be aƒetɔ ne xɔe abe aƒetɔ wɔ ene eye ne bɔbɔ ɖokuiwo ne be ye nye yeƒe aƒetɔ eye ne gblɔ be yesu wɔ nye aƒetɔ nye eye ne gblɔ be yesu gbakple wò la nu sia nu le bɔbɔe ɖe Yesu, ne wò ya nèlɔ̃ la, nàte ŋu ayɔ dɔ nam, nàte ŋu akɔ nu tsinye. Eye Yesu gblɔ be, melɔ̃ nu tsiwò nekɔ. Eye enumake, eye enumake yeƒe anyi la kɔ ɖaa. Aƒetɔ la ekpɔtɔ le wɔm lo. Yesu kpɔtɔ le wɔm, Yesu kpɔtɔ le ame makɔmakɔ ŋuti kɔm, Yesu kpɔtɔ le dɔ yɔm na dɔmayɔmayɔwo. Azɔ míayi ɖe ŋɔŋlɔ dzesi ke kplɔe ɖoa, ye nye nukɔ. Adzigbodɔléla, afɔku adzigbodɔ, ameyike lé adzigbodɔ ye eƒe agbe le afɔku me, Yesu nɛ gaɖeɖe, dɔlélea sɔnɛ ƒuna gbe ɖe tɔ me, dɔlélea sɔnɛ ƒunɛ gbe ɖe edzo me bena yeatsrɔ̃ yeƒe agbe. Abosam le dzi be yeatsrɔ̃ agbe wò alo? Vɔ Yesu Made mɔ na Agbosã be negblẽ agbe wò o. Yesu aɖe ga wò. Adzigbotɔ adzo, gbɔgbɔ vɔ̃ ado go adzo, eye gaɖeɖe blibo, gaɖeɖe blibo le fiase ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina míakpɔe le Marko ƒe agbalẽ ta asieke, Marko ta asieke, kpukpui blaeve, eye Wokplɔ, wokplɔ ame ɖe va na Yesu. Ke esi wòkpɔe la, ke wobe gbɔgbɔ la lé sɔ ƒu kpee ɖe anyigba eye enu enu. Mina míakpɔ kuki blaeve ɖekɛ. Eye wòbia fofoa bena, Ɣekaɣi nu sia va edzi mahã? eye eye wòbena tso keke yeƒe ɖevime kee kuxi ɖe kpekpe, dɔléle ɖe kpekpe, kuxi ɖe kpekpe yi ke nèdzi wò so kaka so ɖevime mekaƒe ke le asiwò fifia o lo, le fiasi ya aƒetɔ aɖe kuxi ma ɖa le agbo me. Kpukpui blaeve-vɔ velia, kpukpui blaeve-vɔ velia, eye enuenu wòtsɔnɛ ƒua dzomee kple tɔme bena yeawui. Ke ne ate ŋu awɔ naɖe la, kpɔ miaƒe ɖe Yesu ate ŋu awɔ naɖea? Mebe ɖo eŋuti la, aɖi kame ke le agbo mea Yesu ate ŋu awɔ naɖea? Eye e, nɔnɔme ma yi ke ɖi mateŋui le agbo me ya ame kpɔtɔ wɔ do kpɔa ɖe Yesu ate ŋu awɔ naɖe na wa? Mebe gblẽ ma se la. Mebe gblẽ ma se la ɖe Yesu ate ma wɔ naɖea? Gba kple mɔkpɔkpɔ gblẽ na be Yesu ate ma wɔ naɖe na yi. O, oh, nusrɔ̃lawo do gbe ɖa vɔa naɖeke medzɔ o. Ye Yesue ma va ɖo, Yesu ate ma wɔ naɖea? Na be naɖe woase le dziƒo be naɖe Yesu ate ma wɔ naɖe. ebe ne ate ŋu la, wɔ nakpɔ míaƒe nublanui kpukpui blavetɔ̃, kpukpui blavetɔ̃lia, eye Yesu gblɔ nɛ bena, ne ate ŋui, ame si xɔe se la ate ŋu awɔ nu sia nu. Ne nate ŋu axɔe se akpe na Mawu elabena wɔe ne xɔe se. Gblɔ be mexɔe se.
Aha, nekpɔ nu yi Aƒetɔa wɔ le ŋkeke gbãtɔa dzia, Aƒetɔa eɖe ame geɖewo eye wòna wo edzi yeye eye wòtrɔ ta mɔ yeye na wo le agbe me eye nukɔ eyɔ dɔ ame yiwo abi le dɔme na wo eye Yesu yɔ dɔ ame yiwo to ku na ami kpɔa eto etoa ku eye naɖewo le siɔ le toa me aƒetɔa yɔ dɔ amewo tso kplibɔkplibɔ dɔléle me ame yiwo nuku gbana ele yɔ dɔwo eye eyɔ dɔ le teƒe vovovowo gblɔ be aƒetɔ yesu mexɔe se ava me nɔ fiasi ya awo yi ke le radzɔa dzi ɖaa Ewɔe ke hra dzɔ akpɔ ɖe aƒetɔ ayɔe na wò. Ewɔe ma, ewɔe ma, ewɔe ma. Egbɔna na wò, egbɔna na wò. Eke ɖe gbɔwò vɔ, eke ɖe gbɔwò. Enu ma tututu ava eme na wò. Eye wò yi ke le aƒea me ɖa, mi ame yiwo le aƒea me, ava eme na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ne àte ŋu axɔe se. Ne èle xɔe se ko la, ame si xɔe se la ate ŋu awɔ nu sia nu. Kpukpui blaeve-vɔ-enelia, enumake ɖevia fofo do ɣli gblɔ bena, Mexɔa see xɔ na nye maxɔse la. Xɔ na nye maxɔse la. Fifi ebe kafi mava ɖo kpɔ le fiasi ya. Ebe xoxoa ebe Yesu kafi mava kpɔ le fiasi ya ɖe. Dzi maxɔse le menye. Vɔa esi me va kpɔ o vɔ. Esi me kpɔ nukume kple ŋkume vɔa ɖe. Yesu me xɔe se eye e ɖe dzimaxɔsea ɖa ebe Yesu ŋlɔ be dzimaxɔsenya kpukpui blaeve vɔ atɔ̃lia. Ke esi Yesu kpɔ bena ameha la le du ƒum gbɔna la, ewu wo ɖe gbɔgbɔ makɔmakɔ la ta gblɔ bena, Wò gbɔgbɔ maƒonu kple tokunɔ mede se na wò do go le eme eye tso esia dzi la mègayi ɖe eme o ema enye gbeɖeɖe egbe yi ke aƒetɔa le ɖe ɖe toa dzi kuxi ma yi ke le agboa me aƒetɔa le ɖe gbe ɖe dzi ebe do go le eme eye mègagbɔ va kpɔ gbe ɖo ebe wò dɔléle do go eye mègake ɖe ŋuti la me ke o ebe wò dɔléa me gbɔgbɔ do go eye mègagbɔ ke o eye wò gbɔgbɔ makɔmakɔ gbɔgbɔ fiƒode gbɔgbɔ do go eye mègagbɔkpɔ gbeɖe o mele kpɔ wòa ɖe nèkpɔ gatutu mele kpɔ wòa ɖe nèkpɔ nèxɔ gaɖeɖe mele kpɔ wòa ɖe o oh, mawu ƒe nukunu ƒe nusia le na le le kpɔ dzidzɔ eye vivisese ge ɖe agbe me kpukpui blaeve vɔ adelia egblɔ bena eye wòdo go kple ɣlidodo hele enyamam edogo edogo yesu gblɔ nɛ bene dogo edogo mikpa ele wɔ hunyahunya vɔa eɖo la dogoe mikpa ele nyamam vɔa ela tema na amea la favi la tema na amea la do ɣli vɔa dɔ yi ko do nɛ ase yewo denɛ bene dogo eɖo la dogo le ye fiasia eye wò dogo le eme ele dogo le nyamam ŋutɔ eye wòzu abe ɖe wòku ene, ale bena ame geɖewo gblɔ bena eku. Meku o loo? Mebe meku o. Meku o. Ŋusẽ ava, eye ŋusẽa, ŋusẽa magblẽ nu le wò ya ŋuti o loo, vɔa anya gbɔgbɔ vɔ̃a do go le ŋuti o, le mewò ye. Kpukpui blaeve vɔ adrelia ke Yesu lé yeƒe alɔnu hekɔe ɖe dzi, eye wòtsi tre. Yesu lé wò alɔ nu eye wòkɔ wò ɖe dzi eye nèwɔ nuka hã eye nètsi tre.
Leke Yesu alé ŋfɔ vɔe maganye kplibɔkplibɔtɔ hã? Leke magakpɔtɔ ana anyi da ɖe ye adzigbotɔ aganɔ menye vɔa Yesu malé ŋfɔ? Yesu alé wò fɔ tsitre. Yesu alé wò fɔ ɖe tsitre eye nàwɔ nukɔ eye nàtsi tre.
eye nàzɔ ayi ŋkɔ nàzɔ ayi ŋkɔ azɔ ado go azɔ atsi kpo le salɔa wotsã nàɖi ɖase le yesu ƒe ŋkɔ me fi ka nèle hame be wotsã nàɖi ɖase le fiasia le yesu ƒe ŋkɔ me
nukunuwo nukunuwo nukunuwo eye ŋɔŋlɔ dzesi kpɔtɔe nye bena nukɔ nuvɔla yi ke bia kuku ɖeɖe yewo ɖe Korintotɔ ƒe agbalẽ,
Korint, wobe azɔ Korintotɔ ƒe agbalẽ velia ta ama andre kpukpui asiekelia.
But that ye sorrowed to repentance. For ye were made Ebe sorry miese veve le miaƒe nu vɔ̃ ŋuti, ye mietrɔ dzi me bena miaxɔ nu vɔ̃ ƒe tsɔtsɔke.
Nèle se veve le nu vɔ̃wò ŋuti, eye nètrɔ, eye nètrɔ le wo yome. Afɔku ɖe kpekpe, dzɔgbevɔ̃ ɖe kpekpe, fɔbubu ɖe kpekpe, wo katã wole adzo.
Fɔbubu, fɔbubu ɖe sia ɖe adzo
Tsã la, nèsɔ mɔ gbadza yi ke kplɔ sɔ yi ɖe tsrɔtsrɔ̃ mavɔ me, eku mavɔ me, mama ɖa tso Mawu mavɔmavɔ me, eye naɖe dzɔ le agbo me, eye nèse veve le nèkpɔ ɖokuiwò nublanuitɔ le be, O nu ka ta mele alea ɖo?
O Kristo ku le tanye tsoe.
O Kristoe nye Ɖelanye.
Nu ka ti, nu ka ŋutie mele mɔ yeasɔ?
Eye nèse veve be yeda vo. Nèse veve ale gbegbe be nanukɔ Nètrɔ le mɔ ma dzi, nèse veve ale gbegbe, eye nègblɔ na Aƒetɔa be, Aƒetɔ tsɔe kem. Eye le eyi nèbiɔ Aƒetɔa ta la, fɔbubu ɖesiaɖe, afɔku ɖesiaɖe, ʋɔnudɔdrɔ̃ ɖesiaɖe, woɖe ɖa le agbewo dzi le kpukpui ewolia me. Ke
Mawu me ƒe vevesese, ekplɔna ame yina ɖe dzimetɔtrɔ me.
Menyi be nàse veve koe o loo, vɔ nàtrɔ dzi me, nàtrɔ dzi me. Enuxaxa ɖe Mawu ƒe didi nu la wɔa dzimetɔtrɔ, ke mevea ame o hena xɔxɔ.
Nuvɔ̃wɔla yi ke se veve le yeƒe nu vɔ̃ ta exa nu le yeƒe nu vɔ̃ ta ye wòkpɔ ɖeɖe ye woɖee woɖee naɖeke matsi tre ɖe ya ŋuti o satana mate ŋu afi ɖeɖekpɔkpɔ ya le asiwò o wò susu mate ŋu afi ɖeɖekpɔkpɔ ya le asiwò o eye aƒelikawo mate ŋu axɔe le asiwò o nèxa nu le nu vɔ̃ yi ke nèwɔ ta eye nègblɔ be o oh, aƒetɔ mele nu xam ŋutɔ mese veve ŋutɔ metrɔ dzi me aƒetɔ tsɔe kem tsɔtsɔ ke mava ɖo na wò azɔ fi kae nèlo tsɔtsɔke mebe fi kae nèle ha fi kae nèlo ɖeɖekpɔkpɔ ɖeɖekpɔkpɔ fi kae nèlo fɔbubu woaɖe ɖa le agbo me meka ɖe dzi be ne sɔgbe dziƒo tsã sɔgbe ntsã meka ɖe dzi be ne sɔgbe mawu sɔgbe mawu sɔgbe bena ɖe nukunu ƒe ŋɔŋlɔ dzesi vovovowo katã wo katã woakɔ ɖe agbo me meka ɖe dzi be ne sɔgbe bɔbɔta bɔbɔta eye na mia nuku Bɔbɔ ta eye nàmia nu kplu.
Aƒetɔa akpɔ nublanui na wò, atrɔ dɔme ɖe ŋutiwò, eye ne nètrɔ le nu vɔ̃wo yome, eye nèse veve, nèxa nu, nuxaxa ɖetɔ lo, nuxaxa ŋutɔŋutɔŋutɔ, Aƒetɔa asɔ xɔxɔ vɛ na wò.
Ne nèle edzi be Aƒetɔa netsɔe kee, Aƒetɔa ƒe tsɔtsɔke nesu esi, Ɖeɖekpɔkpɔ nesu ye si.
Nèle edzi be Aƒetɔa neŋlɔ nu kɔ ɖe agbegbalẽa me. Esi nèxa nu le nu vɔ̃wo ta, nu vɔ̃wo yi ke nèwɔ, nèxa nu le wo ta, eye nèʋu eme, eye nèɖe asi le wo ŋuti, teƒe sia teƒe yi ke nèle, nàkɔ wò asi yi dzi.
Xɔxɔ, enye tɔwò fifi laa. Mawu neyra wò eya kaka. Mawu neyra wò.
Mawu neyra wò.
Enyo ŋutɔ.
Enyo ŋutɔ.
Eye nèkɔ asia yi dzi le aƒea me.
Eye nèkɔ asi, asia yi dzi le teƒe sia teƒe yi ke nèlea. Tsi tre, tsi tre.
bena tsɔtsɔke nasu asiwò, tsi tre bena tsɔtsɔke nasu asiwò, nèxa nu le nu yi ke nèwɔa ŋuti, nu vɔ̃ ma yi ke nèwɔ, nèxa nu le eŋuti, eye nèle egblɔm na Aƒetɔa be, Aƒetɔ, nyemagatrɔ yi ɖe nu vɔ̃ sia me ke o.
Mele edzi wò ɖeɖekpɔkpɔ, nèle edzi nèxa nu, nèxa nu, enu ma yi ke nèwɔ, nèxa nu le eŋuti, eye to yeƒe amenuveve me, Aƒetɔa kpɔ nublanui na wò, aɖe wò Fifi la, ana wò ɖeɖekpɔkpɔ.
Gakeamɛ Aƒetɔ ana wò ɖeɖekpɔkpɔ hã. Fifi la, fifi la, gakeamɛ wòana wò tsɔtsɔke o. Fifi la, fifi la, tsi tre, tsi tre, eye asiwòa nenɔ dzi le teƒe sia teƒe yi ke nèle. Nèle míaƒe denyigba dzi le teƒe ya, nèle Afrika godo ya, nèle e, Togo godo ya, eye nèle di be Aƒetɔa nena ɖeɖekpɔkpɔ. Tsi tre le teƒe sia teƒe yi ke nèle. eye nagblɔ na aƒetɔa be aƒetɔ mexa nu evem ŋutɔ yesu evem ŋutɔ be mewɔ nu vɔ̃ ɖe ŋuti o evem nu vɔ̃ yi ke mewɔa a e, e, evem ŋutɔ eye mekplɔ nu baɖabaɖa ɖo o mekplɔ nu vɔ̃ɖi ɖo aƒetɔ tsɔe ke mi ye ma atsɔe ke o atsɔe ke o enumake mina mado gbe ɖa le mia ta fofo Míede akpe na wò, nèlɔ̃ mí ale gbegbe, bena nèdɔ Yesu Kristo, wò tenuvi la, bena Yesu, ne wòatsɔ míaƒe nu vɔ̃wo adzoe, wòatsɔ míaƒe fɔbubuwo adzoe, wòatsɔ míaƒe fɔbubu ɖe sia ɖe adzoe, eye wòasɔ tsɔtsɔkegba kple ɖeɖekpɔkpɔ sɔ na mí. Medo gbe ɖa, Aƒetɔ, be wò ɖeɖekpɔkpɔ nedze vavã le agbe sia agbe me fifi laa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nàtutu woƒe nu vɔ̃wo katã ɖa, eye nàna wo vovokpɔkpɔ. Nàna wo ŋusẽ be ne woyi la, woanɔ agbe yeye tso azɔ dzi. Na be wò ŋutifafa nege ɖe woƒe dziwo me. Na be wò dzidzɔkpɔkpɔ nage ɖe woƒe dziwo me. Na be naɖe ɖeɖe ƒe kakaɖedzi nage ɖe wo dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me fifi la eye woatrɔ tso woƒe nu vɔ̃ yome eye woatrɔ ɖe aƒetɔ yesu ŋuti eye aƒetɔ wo dometɔ ɖe sia ɖeke trɔ ɖe ŋutiwoa xɔ wo ɖe wo fiaɖuƒe la me akpe na aƒetɔ elabena newɔe vɔ le yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le kafukafu na aƒetɔ elabena ewɔe vɔ gblɔ bena ɖe wotsɔ nu vɔ̃ nyewo kem. Gblɔe le agble sese ɖe be wotsɔ nu vɔ̃ nyewo kem. Mekpɔ ɖeɖe dziƒo ɖo kpe dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nya nya ayi edzi azɔ le topoɖo ƒe akpaya dzi, yi ke nye be ame yiwo tsɔ woƒe agbe na Aƒetɔ Yesu Kristoa woana ŋu toƒo ɖo, eye ema megbe la, nukunu wa ava na wofia siya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ame yiwo katã le ka me, ame yiwo katã le yaʋalawo dzi, ame yiwo katã kplɔ mí ɖo, eye nèsɔ agbo na Aƒetɔ Yesu Kristo, nèʋu Yesu me, nèbe Yesu, ne nèse veve, nèxa nu le nu vɔ̃wo ŋuti, eye nèkɔ asi dzi, nakɔ nukɔwo kpakple fon nɔmbawo
kple ekɔ yi me nèle,
naŋlɔe aɖo ɖe mí to phone number si mana wo fifi la dzi yi ke le nye plus 228 93 04 38 38 nàte ŋu aŋlɔ nukɔwo gbakple ekɔ yi me nèlea
naŋlɔe ɖo ɖa ale be nato mɔ ƒe amenuveve mea
nàte ŋu woakpe ɖe ŋutiwò na ye di le mɔzɔzɔ la me Wave your hand so that I can I can see you. Please more councillors should go to the far right right side of the pulpit. Nukɔ o kple ekɔ yi me ne le phone number wa
Naŋlɔe aɖo ɖe mí to fonɔmba sia dzi, plus 228 93 04 38 38. Ɖo ŋku edzi, wò ya nètrɔ dzi me vɔ,
nènye Mawu vi vɔ, nèle Mawu ƒe ƒomea me vɔ. Yesu be, Mawu ƒe ƒomeviwo ɖeviwo tɔe nye nua gbã. Ɖeviwo tɔ ye wò mawuvi tɔ wò ye wònye gbã, wòe ɖo la xɔ nukunua gbã, ewòe ɖo la xɔe gbã, eyi ne sɔ agbe na Yesu vɔ, ewòe ɖo la xɔ tɔwòa gbã, ekafi woava yi ɖe ame yiwo le godo gbɔ. Eya ta yi ɖe gbedodoɖa me wò mawuvi, eye nànɔ kpɔ mɔ na nukunuwòa. Nukunuwo ƒe agbɔsɔsɔ. Nukunu, nukunu ƒomevi vovovowo age ɖe agbo me asu asiwò.
Yesu le gblɔ bena ɖe ɖeviwo ɖo la ɖu abolo gbã, be medze be woasɔ ɖeviwo ƒe abolo asɔ ƒu gbɔe na ʋuviwo o. Ye nyɔnua tsɛ le ɖo kpe edzi nyateƒee be ɖeviwo ɖo la ɖu nu gbã. Ɖeviwo ɖo la ɖuigba ewo mawuvi ewo kristotɔ.
Ele nɔ be dɔyɔyɔ wa nava na wogba. Ye apetɔa le ɖo ŋku dziwo. Ge ɖe gbedodoɖa me.
Yi ɖe gbedodoɖa me eye nanɔ biɔ Mawu ye apetɔa atsɔe na wò.
Dze na wò ye apetɔa atsɔe na wò. Nukunu ƒomevi vovovowo, katutu, gaɖeɖe, dɔyɔyɔ.
Apetɔa ɖo kpe wo dzi.
Ewo yi ke sɔ agbo na Yesu

ne woate ŋu akpe ɖe ŋutiwò.
Mawu ƒe amea yi ke kplɔ fifi la ado gbe ɖa le tawò, aganɔ kpe ɖe ŋutiwò bena nàte ŋu ayi edzi le Kristotɔ ƒe azɔlizɔzɔa me. Eya ta mègasɔe fefe ƒe nyae o. Eye ne èsɔ agbo na Yesu ta, ŋlɔ ŋkɔwò kple kɔime nèle kple fon nɔmbawoa, ŋlɔe ɖo ɖa bena kpekpeɖeŋuwo nate ŋu ayi na wò. Wò Mawu vi, wò ya nèle gbedodoɖa me.
Ŋkɔgbedede manyagblɔ. Kristo ƒe ŋusẽ xe na ŋkɔgbedede manyagblɔ. Ele be le Kristotɔ gbewòa mea, nàde ŋkɔ. Ŋkɔgbedede manyagblɔ, ŋusẽ le Yesu si, ŋusẽ le Yesu si. Afɔ mekpli bɔ na wò, ya alɔ atutu, afɔ atutu, azɔli zu agbã. Nètsi aba ɖeka, nètsi aba dzi, nètsi teƒe ɖeka, nèɖo ŋku edzia, ame ma yi ke yeƒe xɔlɔ̃woe lée. Amea me ne yelé sɔ va Yesu gbɔ. Yesu gblɔ nɛ be, Vi tsitre, eye nazɔ azɔli. Ye ame ma tsitre, me ame ɖeke kpe ɖe eŋuti o, ye ŋutɔ tsitre, do gbe ɖa be Kristo ƒe ŋusẽ nege ɖe eƒe agbe me, be agbe nege ɖe eƒe afɔwo me, ŋusẽ nege ɖe yeƒe abɔa me, ne ye ŋutɔ yeate ŋu atsitre Yeatsi tre, yeazɔ. Kristo medona kpo nu o, yeƒe ŋusẽ kpɔtɔ le dɔ wɔm. Kristo ƒe ŋusẽ kpɔtɔ le dɔ wɔm awɔe le agbo me. Nɔvi, Yesu atrɔ dɔme ɖe ŋutiwò. Yesu atrɔ dɔme ɖe ŋutiwò. Do gbe ɖa, nɔ gbedodoɖa me. Do gbe ɖa, gaɖeɖe ava me na wò. Dɔyɔyɔ asu asiwò. Ƒomefiƒode ma, fiƒode adzigbodɔ, adzigbodɔléle ma, Yesu ablu ɖe gbɔgbɔ ma ta. Yesu ade se nɛ abe aleke wòde se na gbɔgbɔ ma yi ke le nyama nyɔnuvi ma. Yesu de se nɛ be nedo go ye gbɔgbɔ ado go. Gbɔgbɔ ma ado go le mewò. Gbɔgbɔ ma yi ke le viwòa me ado go le ɖevia me. ado go le viwò ŋutsuvia me, ado go le viwò nyɔnuvia me. Naɖe le mɔdzi gbɔna na wò lo. Amlima naɖe le mɔdzi gbɔna na wò. Ɖaseɖiɖi ɖe le mɔdzi gbɔna na wò. Ne le xɔ sia tsitre, tsitre eye mɔkpɔkpɔ le asiwò ta tsitre eye nàdo go nukunuwoa, tsitre eye nàkpe nukunuwoa, Do tsi tre eye nàxɔe. Mawu ƒe nukunu awɔ nu sia Mawu ƒe ŋusẽ Mawu ƒe ŋusẽ awɔ nu sia nu le agbo me. Yesu Kristo ƒe ŋusẽ bena ŋkɔgbedede manyagblɔ nade ŋkɔ la lãmesẽ ƒe nyawo me nade ŋkɔ gbɔgbɔ ƒe agbo me nade ŋkɔ gblɔ na aƒetɔ be ɖa aƒetɔ fiasi ya yenye nye ŋkɔgbedede ƒe fiasi mawu ƒe amea esɔ gbevɔ be wòava eye wòatu ka nukunu akɔ ɖe agbo me. Wòasɔ nukunu ƒe agba ado na wò. Nukunu ƒe agba ye wòado ɖe tawò dzi, wòado ɖe agbo me. Atu ka Mawu ƒe ŋusẽa ɖe agbo me. Nye ama xɔ tɔnye koe. Nye ama ɖi ɖase. Nye ama ɖi ɖase eye to mɔ ƒe ame nuveve mea míakpɔ dzidzɔ kpe ɖe ŋuti o. Mina ne míaxɔ mɔ ƒe ame azɔ. Ebe ye sɔ gbe la. Wò tsã ne sɔ gbea? Dziƒo tsã sɔ gbe na wò. Nukunua gbɔna fifi la. Nuku yi ke gbana wòa aʋu. Eye ne ɖe le kpli bɔsa esime nàse míakplɔ amen mamlɛtɔa, ɖeko nàtsi tri eye nàkpɔ nazɔ azɔli. Meka nɔnɔme ke me nèle sã o. Wobe dɔmadamada ya, edɔmadamada azu dɔdada fiasi ya. Wò ya kɔ asi ɖeka yi dzi eye nàsɔ evelia ada ɖe ɖokuiwò dzi. Nàsɔ evelia ada ɖe ɖokuiwò dzi. Nye sɔgbe vɔ. Esime míagblɔ amen mamlɛtɔa, wò ya ge ɖe nàkpɔe bena asɔ asiwò. Xɔse. Fofo, míede akpe na wò. Míede akpe na wò le wò lɔlɔ̃ ta. Eye Aƒetɔ Yesu, egblɔ na mí bena evi bubua etrɔ gbɔ va. Togbɔ be kuxi gbogbo ma nɔ anyi hã la, Fofoa xɔe. Medo gbe ɖa be xɔ ame sia ame fifi la. Eye medo gbe ɖa, Aƒetɔ, be nublanuikpɔkpɔ xe na nukunu neva ame sia ame ƒe agbe dzi. Nuku yiwo gbã, wo ne ʋu to wò nublanuikpɔkpɔ me. Mebe kansɛ nekpɔ dɔyɔyɔ to wò nublanuikpɔkpɔ me eye kplibɔkplibɔtɔwo netsi tre eye woazɔ azɔli to wò nublanuikpɔkpɔ me. Etɔ kukuwo wo nese nu to wò nublanuikpɔkpɔ me eye aɖemaƒonuwo wo neƒo nuƒo to wò nublanuikpɔname me. nublanuikpɔname ƒe nukunu neva amesiame ƒe agbe dzi ƒiƒila le Yesu ƒe ŋkɔ me. Adzigbogbogbɔ ma mede se na wò, do go, do go, do, eye mègagbɔ kpɔ gbeɖe o, mègage ɖe wo me kpɔ gbeɖe o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ewɔ dɔmadamadama, xɔ dɔyɔyɔ. Fifi la, glikoma, fifi la, mebe dɔyɔyɔ fifi la, Aƒetɔ medo gbe ɖa ɖe ame sia ame yi ke le kpɔ mɔ leke ke anye kuxia, meka dɔléleaa o loo, egbee nye azã yi ke gbee wò ŋusẽ ɖe zɔ fia ame sia ame. Aƒetɔ ɖo kpe edzi le agbe sia agbe me. tso nye mia ɖusi me kaka va yi ɖe ame yiwo le ʋladzɔa dzi, ame yiwo le kɔdzi, ame yiwo le teƒe vovovowo, wole salɔ ɖa, wole aƒea me. Aƒetɔ ɖo kpe wò dɔyɔyɔ dzi eye nàɖo kpe dɔyɔyɔa dzi, ɖo kpe nukunua dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eva me. Mebe eva me. Xɔe le wò ŋutilã me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpe na wò fofo, akpe na wò aƒetɔ le ɖokpeɖodzi nya ta. Le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Aƒetɔ la wɔ na wò vɔ. Do ɖokuiwò kpɔ eye nàkpɔ be nukunu wa eva ɖo mewò vɔ.

mi ame yiwo katã le radioa dzi, mi ame yiwo katã le radioa gbɔ, ame yiwo katã le face dzi, ame yiwo katã le yavala vovovowo dzi, do ɖokuiwò kpɔ eye nàsɔ ɖaseɖiɖiwòa ɖo ɖa. Sɔ ɖaseɖiɖia ɖo ɖa nɔvi. Do ɖokuiwò kpɔ nukunua eva ɖo vɔ nèkpɔe be sã ya. Fifia nàte ŋu azɔ azɔli. Abɔwòa tutu sã ya. Ʋuʋui, nàsɔ abɔ ma nàsɔ na ɖe sɔ na xɔse be va eme.